Ħażard ta' kull ġimgħa qiegħed joħodna l-Kolombja u qegħdin naraw il-parteċipanti jaffaċċaw sfidi differenti fosthom rajniehom jimxu fil-ġungla bil-lejl, rajniehom ukoll jieklu l-mohohoy, dak id-dudu, min jaf kieku intom għandkomx kuraġġ li tikluh. Illejla mingħand Rumina rrid nisma' naqra iktar dwar l-isfidi li ser jaffaċċaw fil-futur però rrid nisma' iktar ukoll dettalji dwar Ħażard. Niltaqgħu ma' Rumina minn hawn u ftit ieħor. F'Prime Time, Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton. Flexisec Gel.
Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum is-26 t'Ottubru ftit ġranet 'il bogħod mill-ġurnata li ndawru s-siegħa. Iva, dan il-weekend li ġej ħa jkollna ċ-ċans li norqdu siegħa żejda għax fil-fatt bejn is-Sibt u l-Ħadd irridu ndawru l-arloġġi kollha tagħna siegħa lura. B'riżultat ta' dan, imbagħad il-Ħadd ovvjament jibda jidlam naqra iktar kmieni, siegħa iktar Kmieni illejla ser nospita lill-preżentatriċi tal-programm Hazard, il-programm bi sfida ta' one. Nilqa' miegħi lil Romina Genuisa. Hello Romina! Hello! Kif int? Tajba ħafna.
Serata t-tajba.
Grazzi tal-li ċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek. Jiena ħanħu posti wara t-typewriter tiegħi. Roma, dal-weekend indawru sija. Tuħu gost inti? Ħa norqdu iktar, le? Ħa norqdu siegħa oħra.
Fejn, fejn nista' norqod iktar tajjeb? Imma mbagħad il-Ħadd jibda jidlam kmieni. Ma jippurtax, aħjar. Ma tagħmellikx differenza.
Ħalli ninġabar u nlesti ruħi għat-Tnejn. Jiena jkolli ġimgħa vera busy, allura dik il-Ħadd għalija li ninġabar kmieni hija importanti. Eżatt, vera niddejjaq nasal it-tard id-dar tard. Ħalli tissettjali l-ġimgħa. Eżatt, ikollok bżonnha. Rom, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak jien qabel nibdew nitkellmu fuq Hazard. Isem u kunjom? Mela, Romina Ġenwiż. Romina Ġenwiż. Data ta' twelid? 12 5 73.
Jiġifieri inti tiġi Taurus, hux? Fil-fatt in-nisa Taurus normalment iħobbu r-rutina. In-nisa Taurus huma nies li jħobbu l-istabilità u jħobbu jagħmlu l-affarijiet kif suppost. B'dak li għedtli qabel ma semmejtlek jiena wkoll tikkonferma da kollu. Ħa ngħidlek, jiena flessibbli ħafna. Iktar ma kbirt iktar qiegħda nħobb ir-rutina. Jiġifieri fis-sajf il-fatt li jiena jkolli l-vaganzi u hekk qisni ħass qed inħossni dejjem li Għandi bżonnha r-rutina. Hekk ikollok ħeġġa biex terġa' tidħol. Nagħmel iktar affarijiet, jiġifieri iktar ma jkolli affarijiet back to back, x'nagħmel? Iktar nagħmilhom, iktar inlaħħaq magħhom. Kien sajf impenjattiv ukoll bil-preparamenti ta' Hazard. O żgur, o żgur.
Hazard, il-kemm-il edizzjoni hu? Din l-għaxar waħda, l-għaxar sena. L-għaxar edizzjoni. Jiġifieri anniversarju importanti għal Hazard ukoll. Eżatt, eżatt. Dak kellu jsir qabel il-Covid. U qed joħodna f'pajjiż maġiku.
Ekku, kienu b'xorti kbira il-parteċipanti ta' dis-sena għaliex il-Kolombja għajminu l-esperjenza li għamlu waqt il-programm Hazard huwa dejjem esperjenza li qatt ma tista' tagħmel jekk kieku kellek issiefer waħdek. Imma għid il-verità, meta tkun qed tara l-filmati ta' Hazard, ma jkollikx aptit tagħlaq għajnejk u litteralment tiġi trasportat għal hemmhekk għax jien hekk jibda jiġrili b'dawk il-filmati sbieħ. Trasportata iva, Imma bil-kondizzjonijiet tiegħi. Mhux bil-kondizzjonijiet ta' Hazard. Le, mhux bil-kondizzjonijiet ta' Hazard. Rom, la qed nitkellmu fuq Hazard, ma nistgħux nitkellmu fuq l-ewwel sfida li affaċċaw il-parteċipanti ta' Hazard, meta litteralment kellhom jimxu l-ġungla. Ħa naraw dal-filmat u mbagħad wara niġu nitkellmu fuqha din l-isfida.
Waqqafna għax daqshekk jista' jidħol. Waqgħed inġu nofs il-ġuntla tagħna.
Rom, il-parteċipanti ma kellhomx idea kemm iridu jimxu u kemm ħa jdumu. U lanqas il-produzzjoni ma kellhom. Kemm damu fir-realtà mixjin? Dik it-triq kienet magħluqa u ħabta u sabta, ġifieri ma kinux jafu li ħa tkun magħluqa. Fil-verità kellu jieqaf xi mkien fejn jkun siegħa 'l bogħod, mentri fil-verità spiċċaw tmien sigħat jimxu. Jiġifieri kellhom jimxu pratikament lejl sħiħ. Tmien sigħat, lejl sħiħ, lejl sħiħ. U l-gwidi ma tantx jafu jitkellmu bl-Ingliż u dawn kull darba jsaqsuhom fejn wasalna jgħidulhom, Dalwaqt. Dalwaqt, dalwaqt. U dawn dejjem jaħsbu. Fejn kellhom jimxu, ovvjament ma kinitx mixja faċli għax. Le, lanqas xejn, infatti m'hemmx, mhix mixja li tgħid bħal meta mmorru trekking xi mkien u jkun hemm il-paths. Jiġifieri kienet, kien hemm biċċiet fejn kien hemm trinka. Kien hemm l-art imxarrba, it-tajn. Iva, biex tax-xaqaq,
dawk kienu fl-istaġun tax-xitwa. Allura, u biex tax-xaqaq f'dan l-istaġun l-iktar li għamlet xita. Peress li s-siġar għoljin ħafna, xemx ma tantx tidħol u l-art tibqa' dejjem imxarba. Tibqa' dejjem imxarba. Meta kull darba jdaħħlu saqajhom, jgħollu saqajhom u balla tajn maż-żarbun. Allura kull pass dejjem jitqal iktar. U dejjem qed tagħmlu d-doppju. U tinsewx eh, għandhom il-basktijiet dak ħmistax-il kilo. Jiġifieri pratikament apparti li ovvjament iridu jimxu jridu jġorru l-basket bi ħmistax-il kilo. Kif waslu fejn kellhom jaslu, Ma ħallowhomx b'idejhom fuq żaqqhom jagħmlu xejn mill-ewwel kellhom imettu jmiddu idejhom. Le, dak mhux wara dal-lejl imma. Wara dal-lejl waslu, kienu ilhom tmintax-il siegħa ma jieklu, ġew jgħawwqumu mill-ikel għax tant kemm kienu għajjienin li għamlu l-hammocks u raqdu. U mbagħad ħadu l-breakfast u l-għada filgħodu, Raġgħu kellhom ġifieri tacking twila ma did-darba fid-dawl. Mhux hekk li tagħmel id-differenza kollha hu. U xejn xejn inti qed taljena rasek qed tapprezza l-ambjent ta' madwarek. Ġifieri dik tagħmel differenza kbira. U mbagħad iva, mbagħad waslu f'dil-komunità indiġena, fejn normalment ma jaċċettawx viżitaturi, jiġifieri Hazard irnexxielu jġib permess speċjali. Biex letteralment il-parteċipanti jdaħħluhom man-nies indiġeni. Eżatt. U hemmhekk ovvjament rajniehom jaħdmu bl-idejn ma' numru ta' tfal kif ukoll numru ta' nies tal-lokal. Tajjeb li ngħidu li ħadd mill-parteċipanti m'huwa artist. Sa fejn naf jien, le. Ħadd minnhom hu artist, però ovvjament kollha kemm huma għamlu l-kuraġġ. Hija esperjenza li huma apprezzawha ħafna, ġifieri għalkemm mhix sfida per se, imma hija esperjenza sabiħa. M'intix, kif għedtlek fil-bidu, m'int tista' tkun turist u ma jirnexxilek ikollok din l-esperjenza. Rom, la qegħdin hawnhekk ma nistgħux ma nitkellmux fuq l-imbierek Mohohoi. Dak id-dudu li minn hawn ftit ieħor ħa nibdew naraw il-filmati tiegħu. Jien dejjem kont narah fuq it-television da, ġifieri dejjem kont narah kull meta jġib xi jkun hemm xi dokumentarju fuq dawn il-komunitajiet. Da huwa mhux l-uniku għax jekk taqbad annimal huwa source of protein. Imma biex taqbad annimal għandek iktar kedda. dad-dud issibhom fis-siġar. Hawnhekk qegħdin naraw il-ħin fejn il-parteċipanti kellhom jieklu dan id-dudu, li dan id-dudu meta tirriċerka fuqu ssib li għandu daqra żgħira togħma ta' lewż u meta meta tigdmu l-konsistenza tiegħu qisha butir. Issa, il-parteċipanti kellhom jiekluh u s-sigriet huwa li biex tieklu litteralment ma tiħux nifs trid waqt li tkun qed tieklu. Ħa nkomplu naraw dal-filmat.

Ma nafx, minn ċerta konċ niklu jew le, kieku jien, konti klu rom. La, straight forward le. Le, ma konċ tiklu, imma jek titla fil-puntu, eh, tiġi eliminaċ, tamen.
Għalhekk għedtlek, għedtlek dawn, nieħu pjaċir nagħmel dawn l-avventuri, imma mhux bil-kundizzjonijiet ta' Hazard. Isma' l-aħħar mistoqsija Romina. Jiġifieri, proset għal kull parteċipant li jmur, il għaliex jiena I have the easiest job. Romina, l-aħħar mistoqsija, kieku kellek tipparteċipa f'Hazard, x'inhi l-iktar ħaġa li tbati biha, li ma tikolx jew li ma tinħasilx? li ma ninħasilx. Tippreferi toqgħod bil-ġuħ?
Jiena bil-ġuħ nagħmel fasting, jiġifieri anke tlett ijiem ma nikol xejn, ħlief ilma u kafè. Allura għalija mhix diffiċli xejn. Li tibqa' bil-ġuħ.
Li nibqa' bil-ġuħ.
Imma li ma ninħasilx u by the way, eh, għamlu għaxar, għaxart ijiem ma jinħaslux. Għaxart ijiem ma jinħaslux?
Għaxart ijiem.
Wooh!
Jiġifieri f'dik il-ġungla, Għaxart ijiem ma tinħasilx. Minn jumejn qabel sa, sa, jiġifieri F'tmint ijiem oħra wara li qed naraw hawnhekk, b'kollox għamlu għaxart ijiem. Ħallejtni bla kliem fuqha di. Hazard tistgħu tkomplu ssegwuh mhux nhar it-Tnejn li ġej, imma t-Tnejn ta' wara x'nhar it-Tnejn li ġej mhux se jixxandar Hazard minħabba trasmissjonijiet relatati mal-baġit. Naf li ma tistax tiżvela ħafna, pero nixtieq nkun naf x'tip ta' sfida ħajaffaċċaw fil-ġimgħat li ġejjin. Kif għadt, qiegħda litteralment jiena nkun marbuta mill-produzzjoni biex ma ngħid xejn.
Però nista' ngħidlek li hemm sfida li l-produzzjoni stess li ivvinta u li by the way ikunu magħhom ukoll, li għadhiex ukoll qegħdin jiffilmjaw, huma stess seħtu sjaw l-mument li jagħmluha. Ajajaj. Jiġifieri. Ġejja xi ħaġa iebsa mela. Ro, għandi ftit rigali żgħar biex nuri l-apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Ħa nibgħatuk minn hawnhekk b'naqra tomit tajbin grazzi għal yogiti. Fil-fatt għandek verżjonijiet differenti ta' yogiti li tistgħu tippreparhom jew fil-verżjoni klassika bil-misħun jew inkella tista' tagħżel li tħallihom jiksħu iżżid magħhom ingredjenti naturali biex ikollok xarba Rinfreskanti. Apparti minn hekk ukoll grazzi għal Fior di Vita, għalik għandna numru ta' ġobon differenti, Fior di Vita, biex tkun tista' tikkombinhom ma' ingredjenti differenti oħra u tikkrea dik it-togħma perfetta. Kif ukoll biex tieħu ħsieb il-kura tal-ġilda tiegħek grazzi għal Gino, għalik għandna numru ta' prodotti grazzi għal Gino biex ovvjament tkun tista' tieħu ħsieb il-kura tal-ġilda tiegħek. Grazzi ħafna lilek u lill-sponsors ukoll. Grazzi u s-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi, ħa nħeġġiġkom biex tibqgħu hemmhekk, ħa mmorru għall-waqfa żgħira tar-riklami, però qabel inħallukom nixtieq infakkarkom li minn hawn ftit tal-ġranet oħra ħa niżvelaw kompetizzjoni flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma' fejn intom biex tipparteċipaw ħa jkollkom bżonn tużaw il-kamera, però ħa jkollkom bżonn ukoll tużaw il-kreattività. Ħa ngħidilkom minn hawn u ftit tal-ġranet oħra id-dettalji kollha biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Grazzi għas-Sopop Friski Ommi Mo. Ħa mmorru għal waqfa żgħira żgħira ta' riklami u nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor ibqgħu hemmhekk.
Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi. biex inkun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand ispiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.
Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hal Ormi.

Għandi aħbar tajba lik. Issa li għadda s-sajf, is-soppa bnina ommi ma dal-waqt terġa' tibda siba fil-ħwienet ewlenin.
Soups so good, everybody wants some.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Meta naħsbu fi stil ta' ħajja sostenibbli, rutina li tirrispetta l-ambjent, ħafna drabi mill-ewwel naħsbu f'affarijiet li nistgħu nagħmlu meta nkunu qegħdin id-dar. Però Qatt ħsibt kif tista' tadotta prattiċi fuq il-post tax-xogħol li wkoll ikunu jirrispettaw l-ambjent, li jkunu sostenibbli? Illum, għandi għalik ftit pariri li jekk nimxu magħhom inkunu qegħdin nirrispettaw l-ambjent u nnaqqsu l-marka tal-karbonju. Meta tipprepara l-ikel tiegħek mid-dar, hekk tkun ċert li qed tikol xi ħaġa bnina. Tkun qed tifranka l-flus, kif ukoll tkun qiegħed tirrispetta l-ambjent. Ħafna drabi, mill-ikla li nkunu ppreparajna l-filgħaxija, nistgħu ngħidu li kważi dejjem jibqa' xi ħaġa żejda tal-ikel b'mod għaqli. Għandek tagħżel li tieħu miegħek ix-xogħol dawn il-porzjonijiet żejda li jkun għad fadal biex b'hekk tkun qed tnaqqas il-ħela tal-ikel. Il-ħela tal-ikel tfisser ħela ta' riżorsi li timpatta b'mod negattiv fuq l-ambjent tagħna. Fdalijiet ta' laħam jew ħaxix, bi ftit kreattività, malajr tista' titrasformhom f'sandwich, wrap, jew insalata appetituża. Ħaġa oħra li dejjem għandna nagħmlu hi li nużaw kontenituri li jibqgħu jintużaw u mhux foil jew cling film. li jintużaw darba biss. Jekk tħobb tixrob it-te jew il-kafè waqt li tkun fuq il-post tax-xogħol, dejjem agħżel li tuża kikri jew maggijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw. Evita tazzi tal-kafè li jintużaw darba biss. Ħafna mit-tazzi tal-kafè li jintużaw darba biss ikunu miksijin bil-plastik u għalhekk dawn ma jistgħux jiġu riċiklati. Jekk għandek drawwa li tieqaf tixtri kafè waqt li tkun fi triqtek lejn ix-xogħol, agħżel li tieħu miegħek tazza li tista' teqpa' tuża. Kif tpoġġi l-ordni tal-kafè li tixtieq? Mill-ewwel informa lil min qiegħed iservik li tixtieq il-kafè tiegħek fit-tazza tiegħek, fit-tazza li tista' terġa' tintuża. Jekk tieħu kafè kuljum fi triqtek lejn ix-xogħol, b'tazza waħda li teqpa' tintuża, tkun qiegħed tiffranka mill-ambjent minn tal-inqas 200 tazza li jintużaw darba biss. Bi ftit ħsieb tkun qiegħed dejjem tagħmel xi ħaġa pożittiva għall-ambjent. Fuq il-post tax-xogħol, bħala diżerta għal dik it-togħma ħelwa, inkludi iktar frott frisk tal-istaġun u inqas ħlewwiet immanufatturati u sintetiċi li jkunu mgeżwrin fil-plastik li jintuża darba biss. Ftakar li meta qiegħed tagħżel li tixtri l-frott lokali u tal-istaġun, ser ikun ferm iktar tajjeb minn dak ipproċessat, kif ukoll jikkonsma ħafna inqas enerġija fil-manufattura, li dan ifisser li jħalli inqas impatt negattiv fuq l-ambjent. Meta tkun qed tagħmel ix-xirja tiegħek, Evita li tixtri frott imgeżwer fil-plastik jew ippakkeġġar ieħor. Kif ukoll meta se tmur tixtri għan tal-frott u l-ħaxix, dejjem agħżel li tuża l-boroż magħmulin minn materjal li jista' jerġa' jintuża. Fir-rutina tiegħek, tista' tagħżel ukoll xarbiet aktar bnini, bħal smoothies, li huwa mod ideali kif ma tħallix il-frott jitħassar u jinħela. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda wasal għal valur ta' 470 euro. Jekk kemm il-darba jaslu l-ħames risposti tajbin, dawk il-flus cash jintrebħu jekk le jintirtu għat-telefonata li jmiss. Liema sett ta' domanda ħa jintgħażel? Ir-risposta nkunu nafuha minn hawn ftit ieħor. Is-serata t-tajba minn hemm? Cynthia.
Cynthia, liema sett ta' domandi tixtieq? Mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra kollha hawn qegħdin. Numru seba'.
Is-sett numru seba' determinat għalih kont, Cynthia. Is-sett numru seba' l-jackpot ser Jiżdied b'għaxar ewro biex issa tlajna għal 480 ewro. It-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa. 85 ewro, skużani, korrezzjoni żgħira, 485 ewro. Il-frott L-avokado hija frotta jew veġetali?
Veġetali. Ħażina, l-attriċi li ħadmet il-parti ta' Molly Jensen fil-film Ghost, mini? Demi Moore. Proset.
F'liema kontinent xtaq li jmur Kristofero Kolombu meta beda l-vjaġġ tiegħu? L-Amerika. Ħażina. Jekk bott piżelli jiswa ħamsin ċenteżmu, kemm jiswew erba' bottijiet? Ir-risposta ta' żewġ ewro imma waslet tard għax kien skada eżatt il-ħin. Mingħandek ridt nisma' li oriġinarjament Kristofero Kolombo ried imur l-Ażja u rrid nisma' wkoll li l-avokado hija hija kklassifikat l-avokado hija kklassifikata bħala frotta u mhux veġetali. Il-jackpot baqa' hawnhekk u ħankomplu nilagħbu kontra 30 sekonda irreġistra l-parteċipazzjoni tiegħek fuq in-numru 50619100. Nixtieq nfakkarkom malajr dwar kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton fejn aħna nixtiequ naraw it-telespettaturi żgħar ta' Prime Time bl-uniformi bl-uniformi tal-iskola. Meta tissottomettu l-parteċipazzjoni tagħkom, tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu rigali għat-tfal tagħkom li huma adattati li issa morna lura lejn l-iskola. Fil-fatt, grazzi għal Benetton tistgħu terbħu backpack, bar żakka, flixkun tal-ilma, dan kollu grazzi għal United Colours of Benetton. Ibagħtuli r-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi u nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb. Saħħa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Iviz Cheese, It's fior di vita.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
Esprit. Flexisec Gel. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek.